Ng'ayani baba nigo atindete gokonya gosanga amo nainche goetera minto efemo enyia karu kerema gose echidekano emerongo ebere chioka chia abato kera emiaka echinsa ebere chia bono mambia ande ase bono ase obwaterete minto efema ebirano ebiga bia bono rituko neria jumatatu ritariki na emerongo ebere na isano chiomotinyi iga oikomi omwaka oyiga bwechiribu ibere na merongo ebere na oyomo naba ngokomanyi ng'a samsoni mao tongochi tore gosanga amo nere ase ensemo eyiga yokorigereria enchera tokogayana amang'ana ase ebinyoro biaito nenchera abakoro baito bakagayanera amang'ana atare koreta mechando ende yonsi Ase ebinyoro biaito mware amang'ana aria agokorekana aria chinsemo chi'amarani aria abanto bagokagera na nsa chinde mpaka abanto basirie amagima abo ng'a nabarogi, na baadaye gwacha kwanyara kobwatekana nobotuki ng'a nsa chinde abande bakobuna amaremo, abande bakwanyora ng'a nsa chinde neriomana rianka. Ekero keria togokagerana ase chinka chiaito, naki togwenerete goka kogayana amang'ana anga buna aya iga, Kwaigwa omonto ng'a nyarebe nomoibi, nsa chinde monto enki kwanyare komenya ore okoiba? Kwaigwa nyarebe ng'a nomoiti are, nsa chinde kwanyare korora ase agoita omonto akwe? Bono ebi obokagerwa nobo iga nsochi inde enchera nere omogusi akagayanire. Onyore ng'a ewiki eria yaaba iga egweta ntwasangete nomosike Samson Maoto rituko riria ria Utamaduni Day tokarigereria egekoro giaito enchera kiakorirwe. Inee! Abakoro mbabwate enchera bare kogayana amang'ana anga buna aya iga? Iga ase elaini nimobwate omosike Samson Maoto emambia ya bono ekero keria togochi gosanga amo nere erinde tonyare gosemania ebiromo nibiga biaba nomosike Maoto. Bwakire buya.
Gwakire buya omoraria? Ng'aki korogongo rwaito rwa Gusii? Eh, rwarabire. Mhm. Toroche ng'ensake yaakire ense mbire. Mhm. Eh, Maete ekero keria tware konya gosanga amo naye eng'ana nere kwang'ete nkanya kwebori ng'a ekegusii ekebori amaene ndoche makori timaeti ekegusii nkonya gokesoma gose gokemanya kere engaki ng'omonogo

Imwanyagetinge ase mwabeta, tiga mbasoberie ng'a mbwakia buya. Mhm.
Mbuya mono sana. Bwangotuta aye omonogo orero, buna abagusii bare kogayana amang'ana abo. Mbuya mono sana. Oyio nomosuke Samsoni Maoto, togochi korigereria ekero keria togochi konoga ah, gekoro giaito enchera bakagayanire amang'ana. Omosuke Maoto ase eng'encho gochaka ntomanyete ng'a mogusi nabwate enchera are kogayana amang'ana ekiagera erio mana ngotoka rire ase enka abanto ngokagerana bare, monto okagera nyarebe nomoibi, nyarebe nomorogi, nyarebe nomo, no, no, no, no, no, nomonyabiriri, yaani ogokagerana nchera nere omogusia aroberetie are kogaya namang'ana buna aya iga omosike mauto. Omogusia nekeene naroberetie, Mhm. na ebinto biaye iga abibegete ase omochoko, Yes.
nonya ekegori kia bono giachire giatimbire amaache. Mm. Omogusia nabwate egesa

Ntoche korigia chingaki tokwane amang'ana aya, kera ekemo tokiere ng'a ngasi ki kiabwate. Na ebe negesa nkiabwate amang'ana are gokoreka oyo omogusii. Ebe negesarate nkiabwate amang'ana agokoreka oyo omogusii. Igo makori buna omwana akonya gokina ngoeta arenge ebigori amo. ne ebibi bionsi nakwana, onye oramoorokereria, buna agochia komenya obogima bore bosio, ne ebinto biaye buna agochia kobikora, abe amaya, abe amakong'u kagocha, ng'aki agochia ko- koya- koyakora? Mhm. Bono nkwambori ng'a ng'aki omogusi are kogayana amang'ana aye. Ng'aki are koyagayana?
Omogusii nabwate amang'ana are koerera ebisuria. Omogusii nabwate amang'ana are koerera maiga. Ekero keria ogokwanera gesuria na maiga, etabauti erane eri rieto, eri nari toragende ase omochoko.
Ayabisuria, nari buna bono morasunane nomong'ina o boki-boki mwomane, omoake nonya endoe, gose nere agokorere eki agokorera, mambia timogokia mwebanguse obosio mogende gochia aria mokorera ayaino aria bisuria. omogusii are goteeba ng'a bisuria mbiturete mang'ana amange. Mang'ana amange nogotogonyanana kori kwa botuko, erioma nario ria botuko, okoramana kori kwa botuko, mambia ki bogokia, mwebire, mwaimokiri egesiiri mwachire gokora emeremo yaino. Ayio naro are korokwo aya bisuria, atare gosoka isiko, monto aigwe, gose mwana aigwe. Naro ayio are korokwo ng'a aya bisuria. Nayande narare korokwa maiga. Maiga aa bono kagasinya bisuria, mwaramanire, mwachoraniri, makori kwagirire nonya embokima, bono amang'ana agasokire isiko iga agocha maiga. Maiga aga aa engencho yaye neri ng'a esokoro eria yaino. Abanto barangerani, bagaaka, Inchwa! Mong'ina gete, inchwa! Inchwa! Inchwa! Ring'ana ndira! Ng'aki tokorikora? Omosubati ora onsinyire, omogaka oyo momura oino onsinyire. Igwa! Igwa! Igwa! Igwa! Igwa! Aiga bono, aiga, aiga.
Mwayanyaga miino. Aiga bono maiga nyo, aiga maiga n'esokoro e, yaani esokoro yaino igaa omochi, mok, bakorangerani bayagayana. Aiga nekero bono ya, aiga nekero baka yaikeire bono mo, mpaka nonya nomosacha bwangire kori nonya nobokima. Ee. Okay.
Bono, Mhm. eye nere ekoti enene ekiina ki'omokungu kiare goika, omousi iga are goteeba ng'a kiina kia mokungu nkianya koirwa Tureti. Kiina kia mokungu nkianya koirwa Tureti. Maiga no ekiina ki'omokungu kiare koerera, tari buna reero omoraria makori Omokungu akoira ekina ase omoruoti, yaani amogoka chichibu ne- neche assistant chief, ng'ekina ki'omokungu, ng'oire omosacha akomogambia ororo, omochibu oteba ng'a omosacha oyo oramama, gose omosabuchibu oramamie omosacha, omosacha oramama, ng'oakwe ebiranya, omokungu origerererie. Inee! Nonya noyo okoramamia omosacha amoake ebiranyi omokungu origerereria, omokungu boria onywa ometu chiombe, ogayanire amang'ana aya, gose iga ayasaria. Omogusii iga akaanete ng'a ekina ki'omokungu igo gekoerera aaria maiga. Ekiagera maiga eye inche amanyete omomura oyomo, ng'a tibamoiborete, ng'aki agokina, ng'aki chingendo chiaye chire, na omosubati ogesacha, nabwo bamorigerereti, bakorora buna agokora, buna akogenderera. Tari arioka embere.
Ekero keria ogokwanera igoro a, a, a, ekero gwakwanire igoro ya aria arioka embere igo ng'a kiomineti. Ase abaruoti Ase aba, arioka embere ase abaruoti. Konyora ore omosike ma... bono Mhm.
igenderere buna bare kogayana Yes.
eh, ntwabwate Turin Mhm. Eye bono igo ndatebe ng'a nere egerero mokoroka ng'a Ekegambero. Ekegambero eke naki keraba ang'e ekia gatato gochia omoerio. Etuureti ya bono noo ring'ana rikong'u kiriasinya Maiga na oria are gochia netureti eye, nabagaaka buna bono morari, gose nabanyakera, gose nabanyagenka ase itaa, gose nabamoseri. Bono abagaaka bakorangerigwa oyomo oyomo, baikaransa, batunda ring'ana eri riakwanwa, na kende gionsi bakonacha, nakio eki kegokoreka. Bono rende otueti eyenye ogosinya ring'ana eri erikogenda okeore na kembere omwabo abwo nagakwanire abagaambi. Na abagaambi aba igo baare komoria ng'a inki etueti yanogete, inki etueti yakwanete, inki etueti yarengeti. Ebagoteba ng'a okorengi tari okonaki, inki yarengetie? Nomogaka aba batureti abarai baria babo barangerigwa, bachia korua oborori ng'a inki baroche, naende inki barengeti.
Eh, mosike maote ekero keria togokwanera igoro y'okorengia okwo iga ah, ebe nekiria ekina keria kere maiga ebe nekina keria giasokire isiko Ekero keria okobwekania engaki eri na ya bono, ogwanchereria nkwarenge orororiri kare na buna bono kore, nonya nekero keria ekiina gekorengigwa kwanyora egekorengwa ki'engere ensemo eyemo.

Ng'a mogusii taganeti maaki, omogusii iga atagete ase ekeene. Titogosuka gochia inse noke orore omorari makori ng'a oyore gokwana oborimo, oyore kogenda ase amaaki, oyore gwanchereri ng'iki are gochia kiamonyora. Bono keoro oyo na kembere nabwo barenge eriiso bono ri'eserekari enene. Eki bakobeka bono eke igo gekoba richiiko. Kooraabe gwatinonkirie. Timanyeti onsi nomanyete ogotiina onki ninki. Nao ndabe timanya nyamauto ogotiina onkia.
Ogotiina onkia nekere kwangire okoboorigwa makori ngwakorete ring'ana eri. Gwatiina onkia.
kwanga. Omonto oria kwaibete egento eke, yaya. Bono gokoborigwa ng'a gwatiina onkiri kegima, Mhm. inche rende ng'a kwangire, bono gokoirwa ritongo. Ehe. Ritongo nero bono kotini enene y'omogusii. Gwatenenyigwa oo kwaboorigwa makori, ngwakorete egento eke, kogotinonki buna gwatinongeti oke ore na kembere, bono okoirwa ase omoteembe. na kera ritongo ndiabwate omoteembe, na omoteembe oyo ogochwatire ebiranya, omoteembe oyo igora i- i- igobwate okoragereria. Erinde ogwateebigwa oyo obwate, gose orosagirwe anachwa, tigwatina onkia, makori gwateebigwa ng'a yobwate. Kwana amang'ana aya. Basi kwaya kwane gwakorire kwayotamboka, makori nkware goika ka. Mhm. Ekero ke- Abande ekero chinkoro echiare kobatera inchera. ekero keria gwatina onkiri.
Ere kwangire pi, Mhm. enchera nero. Bagaaka, bare gokora, baragereria, bakwana, Amang'ana amakong'u gwateebigwa, Bono, kwana amang'ana aya, kwayakwana, tamboka omoteembe, kwayotamboka, nkwane goika bwoo. Nabo omogusii are kogayana amang'ana aye iga, Nebi twakwana ng'a egesa gesarate ebuburi. Ebi bionsi igo biarengeo kobundisa omogusii ekegori eke kegokina ng'a tokore aya, okore aya, aya kagocha, ogende iga, tori muma, tokore ebi. Igo. chiburi echi togokwana nebisarate na nebi nakwana ne chisukuru, buna omonto ogokina, buna ogochi koba, buna okoremereri, buna okorenda omochie oo, buna okorenda abana bao, buna ogosika eamate, buna ogotwara chimbu. Ebi rende mbirore ere omoradi. Nigo biasirire bono. Mbiyo!
Kwana koira omwana no- nonya noyo onkoboriga, kwana komoira bo nyakera aa aria sinkoigwa okaruete, agambe nabagaka bare aria abagobe, Mhm. bagomongarora. Kwana kobaira oo, bono eke nekegori eke gekagete ng'a kiang'ainire, kogo giasirire, giosirwe. Bono noa aa abanto bagochia koruma koria amang'ana aria kware gokwana, bagochia korenta orochi rende chinairobi echi chitaoni echi momenyete, na abakori emeremo bare oo baria bakoria omosaara, besibiri, baarabire, bagwesoka buya, bagochia korentwa nka aa, banyore abang'ina abagotu, risanku rianyirire, bono babarora buna abarokia.

Bono nchiche nabe omogusii ase obweng'e are kogayana amang'ana aya igo, mang'ana tare kominyokerwa, amang'ana aya are gochierwa roti. Nonya ne ring'ana ekero okoriminyokigwa gochia ariga okoborigwa ng'a nkwari kwanete ka, nkwari kwanete ase abaibori.

Gose nyoko oria okoibore tata ebe ng'a makori one, nki ekio? Igo ogokumba obosio onsi, ogende. Nyoko okorereire kwaa magega, mbogeka mboronge na ngobo chimarera, akorage ng'a makori one. Igo ogo- ogotureka obosio gwatiga egento ekio kware gokora. Mhm. Ning'o bono rende ogocha koyamanya aya, onye kegori eke egeke? mwangire.
Omosuke maoto ekero keria tokorigereria ase ensemo eye iga torwane omobwekano buna abanto eh, aba aba- a- e amate iga ya ya- y'abanto basambwari chinsemo chi'amarani ntwarora abanto bakobekwa biara Ekero keria okorigereria nsa chinde ise gotoka ng'a aba nsa chinde basambetwe ase ogokagerwa gose bagasambwa ase ebitina, aba bakorete aya iga, Gesusuro omogusii egesuro nkiarengeo?
Amang'ana are koba omorari namakong'u. Moise koba ng'a nse eyio mware. mwaita omonto, Mhm. totarakera ng'a kende nkere gekoba. Ee. Ense eyio igo yare kominyokigwa, chiombe chinibo chiairwa, ebinto biasarigwa, Obobisa bwarosigwa obonene, mogusi atare gwancha mwana gose monto achi koirorera ing'ana erio. Bono omogusi nigo ntaete kogotebia iga omoraria, Yes. mogusi nonya omorogi are gotoka. Mhm. Etaraikera ng'a ochire goitwa. Tare gosiemwa ng'a aye nomoro. Omogusii nabwate engencho agokwana, nabo are gokwana goetera emeba y'eno, nabo are gokwana goetera ogoteera, nabo omogaka agocha ogoika buna bono onye origereirie omosubati omokungu arentete orore ng'a mwencheri oyo tari muya. Iga akorua ako nkorurogoroga agotera morogooba gocha a- oria omorogiegu ng'a omogaka ngocha kare ogoika nyomba amakori oteba ng'a timanyeti ose nesese ose nekebusi egento nkere gekonya kobugi bwona igo bono ng'a noria akorabara Mhm. gose ekero atiire isiko rie ase anse. Ehe. Abande igo bare goteerwa, eh, ndabe- ndateere ogoteera okwo omogwekano ng'a egetega kia nyagaka makori ye, egetega kia nyagaka makori ye, babe egetega kia nyagaka aye amo naye. Chiaruta omwana riko, kaye akaba obonyinyo. Nomanyete ng'a inki omoino oyio ore goteererwa? Mhm. Oyo nomorogi obwatete omwana, akabeka egetega nenyonga eria ekoiyeka chinyeni, akamobeka, akamosunga engori y'omonoono. Timanyeti gose nomanyete engori y'omonoono?
Maoto, maoto nakamwana nde, ng'eke rikora nche. Engori eye eko- eko- eko- ekobwata Ehe. e- egetega riko igoro, nonya ne- nonya nebirandi bi'amabere biare gosungerwa. Bono ekero amobeke egetega ime, amauto akarerwa korwa inse, omwana oria agakoigwa riberera, akagenda koroga. Engori eyio ninyeroche mwaba abanyomba nero. Ee, engori eria ekabutoka, akamwana karia gakagwa riko, gakayia gakaba obonyinyo. Oyo okare koroga Bono omogusii iga amorosetie ogotera, taikomotebia ng'a aye moise konya gaka, aye mokanya gaka, aye nomorogi.
Igo Bono ngende amang'ana amarani, Mhm. omogusii iga amanyete ng'a ekero gwaita omonto aye gwakorire chimuma Aye kwabeire omoromo into. Omoromo into gwocha korosigwa, aye gwesaria, gwasaria abana bao, gwasaria esokoro yaino, yaani ng'a ege- enyomba eyio yarokigwe enyomba y'abaromo into. Enyomba y'abanto baitire omonto, Mhm. enyomba y'abanto baiteire amanyinga. Aye bono nkware gwancheru osange nabanto, Mhm. nkware gwancheru ori nabanto, nkware gwancheru onywe nabanto, ekiagera aye okoroku omoroo minta. Noboromi into obo mbware koerera asore, ebe okobwatia goika nonya nomwana oo ache goita, omosokoro oo ache goita, ng'a mpaka ebingochi gokwana bibwateti biakorekire. Igo ng'a nongosorora ng'a mogusii, tobaisa korua okoboko kwao, gose ebirengererio biao, bwango mono gochi goita. Tibiragosari, isaria abana bao, isaria negesaku kiao kegochi-gocha. Buna bono konya abanto bakominyoka bwango bwango ng'a ne chinyomba bagosamba, tiga ngokanie amakori. Amahere aria asangererigwe, abekwe nonya nensoko ase abanto bakobucha, abekwe nonya inchera abanto batamboke, nonya amanyinga aria akorerwe ugo. Enyomba eria y'egesaku keria nigo egosareka, abanto bakobimba chinda boreka bagwe, abanto babimba amagoro basinywe kogenda bagwe, abanto bakonya gokwa, abanto bakogenda echii timaete ase nomaete echii. Bono omogusii kamanyire amang'ana aya.

Notake kobimanya. Ebi nabio totagete tomanye tomare torore ng'a ng'aki bi- ng'aki biga- bi- ng'aki bire.
Ebikorerie egetang'ani goika omokundekano arigigwe. Mm. Chiombe nchiatakeire oo. Mhm. Chi- Chiombe nachi togochisumbagera chimbiriamete Mhm. ne chingunyera. Nigo ng'a nenyama etakeire amabere rigwogore. Ebio nabio biare go- go- biarenge ebikorerio bi'amasunsurana. Lakini ri- korende ntarache aya makori. Nigo ntagete koboria ekegori eke kia bono, Inki babwate bagopimera oborokia? Inki babwate gekorenta ng'a oyo nomorokia? Inki igo omanyete ng'a makoori nabaibori twachwarire? Mhm. Mong'ina onde bwensi omenyire emiaka mia amatuko aya agakorokwa omorokia. Nkiakorokerwa omorogi, ekegori eke giatamire abaibori, giatigire abaibori bone bagwetanana emechie, bakorigia anto barie. Onde enguru chiamoerera, onde gagotara ogoteirwe. Onde agotaara tanyara goisibia abang'ina na abagaaka bachwarirwe na abana baiborete korwa chinda chiabo. Bono oborigwe ng'a omorogi mwana oyomo seito aye isukuru nerae korokwa nyag'enke. Omoomwa omongwana onde omosani one akarenta omosubati omonyagitari ore gwesia ebinyari eriri chituki eki mokoroka gose ng'aki mokoroka ebinto ebi bakobeka rero. Chituki echi bakorosia echi. Bono omwalimu nkoboria are ekerasi ng'a ng'ina Yeso ning'o? Omwana oria omanyete iga aimogetie okoboko igoro, agateeba, omonasiori ng'a nere ng'ina Yeso, ekiagera iga are gwesoka buya, eyagete amaguta buya, aroseti etuki buya, tanya korora mosubati bw'eroseti buna oria. Bono ase emiaka y'omwana oye akarora ng'a nere ng'ina Yeso, nere omosubati omuya mono ase ekenyoro ekio, nere bono ng'ina Yeso. Oroche onye naende omwana oyo aborigwe omorogi ning'o? tare gotoora omong'ina oria otari kori kende ochwarire, otabwati anga ekeromo giachandire, tari ere are koruka omoroso.
Right. Bono Mhm.
igo nare goteebia ekegori eke kia bono ng'a ga ching'ora, mogitere chintetera chiaino,

Oo, eh, egecharoko. Egecharoko. okay, asante nkorenge twakebwatire ntanyare gokebwati buya. Twarenge ase eng'ana eria y'okogayana amang'ana enchera ebinto biagakorirwe na boigo eh, ntwaikera ng'a enchera nero ebinto bia ebina biakagambirwe biagayanwa korwa bisuri eh, twagenda maiga twarwa maiga gwatirimboka gotirimboka gotirimboka mpaka nene ekero keria omonto are goti- a- a- are kwanga pi yaani oteba ng'a bwangire pi

Eh, tari erio ore gochwatwa Mm. muna bono ogenda aria ase nare tokoroka nyatieka aria Eh. ntobwate omosisita Mm. omosisita oyigo oragire Mhm. ogende nonye mbono iga iga iga iga iga Mhm. Niboreo, Mhm. gose ebinto biria ebikong'u biasinyirwe bigochia biakiikerigwa, Mhm. bono omotembe ogo ore koragwochorwa, Mm. oragwosiemwa. Mhm. Abagaaka, tari mogaaka onde nonya amang'ana twekonya gokwana makori, tari mogaaka onde bwensi igo ng'a okorogotwa. Mm-mm. Nomogaaka oria bweritete, bwesosete, Eh. Omogaka oborai bokororekana bwoye, omogaka omoitebero omoitongo, nere abagaka bare gosiema ng'a oyo naisaine. Naki gwaakirwe amabuta ayio ase kwaragirwe, nabwo aba bare kogenda bayoetanana, bakwana nengoro, bakwana ne chisokoro chiaito, Bateba, Bono omote oyo korwa reero oragirwe, noe ebitebani birakorerwe, noe chimuma chirabwaterwe. Oba, bono, yaani ochoorwa, oba ase emenge, bono osikwa, noe abwo bono chimuma echio chiare gokoreka. Right, asante sana nomosuke Samson Maoto, togende gonya gosanga amo nere mambiga ya bono. Gendera iko shiriki asiri shindane riga, ekiagera nintigarete ne box ya siringi eribu tamanini, naye nabo konyara koba oyomo obo ase oria oranyare kobua chibesa echiga eribu tamanini. Genda ase Mpesa, lipa na Mpesa, beka genda ase buy goods and services, beka etiri number 911061, beka shiringi tamanini, nabo konyora ng'a naye kwaibwereire shiringi tamanini echiga emambiga ya bono. Omosuke Maoto ng'irana gocha asore, Enchera nere abang'ina bagachokirwe na abagaaka bagachokirwe ase ekenyoro, especially ekero amang'ana buna aye iga are kogayanwa.
Na mbere eyemo omong'ina tabwate nkwa nare konakia ase abagaaka bakonoga, Mhm. omong'ina iga are ko- gochio ekero arangerigwe. Mhm. Mo- Mong'ina takonakia nkwana y'abagaaka, mong'ina takonakia moino o bagaaka. Mhm. Eh, nonya gwateba ng'a nomoko ore mong'ina atare gocha abege ekea bagaka bakobega, Ee, nonye nase ensika eterekire mong'ina atare gocha nere abekere okori rwaye oo. mhm, Omong'ina nonya nekero are korenta amache iga are kobeka rirusi, mhm, Korwa ase amasikani obe komotaori ng'a ore amache akogenda ase eribwogore. Omomera bono okobota gochia igoro ogotonya gochia inse ogochia gokwania chisokoro oirana ng'a ore ogenda. Ere egare aegwe onye negechuri, aegwe neke atebigwe usibe amatenena agende. Aikaranse aari timanyeti onsi nomerete egesieri kekorokwa ng'a monwa omori. Monwa omori ngesieri ki ekio? Monwa monwa omori eki ngesieri ki omogaka? Amureke gos- Egesieri kere keri gokorwa riko, ehe. ogocha gekorenta eero.

Eh, ayio naya bosio. Bono omong'ina Eh, tabwate kiina aranake, takoengereria ribaga aka. mhm. Bamorore okoengereria agoseri gwachi gocha neng'ombe ose embori nachagete abaga aka, agachi konacha omonogo bw'abaga aka. Mhm. Omong'ina iga asikire akoe gochinyaroka ochie gochiorokereria, buna bagocha koba abaya buna eng'ombe egokamwa, buna obori bw'ogosongu ogosongu koria nkorenge ng'a makori. Oe, nonya nabasubati ba rero mbamanyeti, agoteba ng'a orogare okobwata iga, akwaiyerie, akwaimokia igoro, gwasonga obori. Igo abang'ina egasi y'abenene eyarenge kworokereria abana chinyaroka, na go- na korosia chindagera abagaaka baria. Nomaete ng'a abang'ina ba kare omorari makori nkogenda bare risaga timaeti, gose nomaete risaga Risaga- ekebekera, ris- risaga riria timaeti nimanyete. ekebekera. eh, okoyuora, Mhm. eh, kebosano, Mhm. omanyete ebinto ebi bionsi, Eh, risaga amanyete. akogenda ri- akogenda risaga orema o- ochi gotebia omogaka ng'a nakorire omogaka oimokie emoti norokore negetumbe kiaye ochi konywa amaru mong'ina oito agoikaranso ayanywe Mhm. barabwo nerisake bakoegwa ribatakune igo bagende Mhm. Omokungu oye ero nakore igo. Nakong'u.
Aba basarekire batabwati masikani.
Bono omosike maoto, ekiagera ndoche amabori nabanga ara agwenerete koborigwa, enchera eye bono naba ekegori eke kia bono. Amang'ana aya mbanye- mba- mbayamanyete ng'a aya togokora iga mbobe ase oko- koraria atancheire igoro y'ogosonsorana na kogayana emechando ere ase ebinyoro biaito?
Nkairenta egochia kobeera, ekiagera rero omwana noyo oo, kare omwana ararenge obw'abanto bonsi. Igo ogoonchorwa maka orinchere otomwe ekerango esa, ominyoke, ochie kwoyeria omogaka agotwere amapensa okominyoka, tari iso. Ekerangesa, Bariso moke. ekerangesa ngento ki? Ochosekire. Omosike, ekegusii rero okare gotumia.

yatobigwa ime, nere omogaka akonya kobata iga negete gesungire aruse ekerango ense ensemo, obeka chimioro obong'aini bwamenteka. Otaramobori, atarakoiraneria, nere akobeka chimioro abwate chimioro chitinoke ebirengererio bibere amaya kogotebia. Ekerango ense ngebwekaine, ngebwek, orogoncha roro ndobwekaine roria omonto aka, aka, aka, agasarire uga ase aumiete, a, ong'usu na, omong'usu amanyinga na orogoncha ra. Ee, keria gekorokwa ekebu. Ekebu.
Mm. Okay.
Lakini turi kogwekana keria, lakini eke nekenene naye nekegare, Mhm. na igoro nekegare inse egetichire. Mhm. Ekebu igo kiarenge bosie ekegare, maega ase akong'usera akanyerere. Mhm. Ee, bono naro nare gokwana ng'a omwana iga arenge obw'abanto bonsi, Ehe. naende kware konyorwa ase okomocha, oria okonyora okworokereria onye nebiranyo okoa abwo, naende onde atari gochia koboria. Lakini siku eye isiko goaka omwana o nyarebe kwaigwa ng'a tingotometie omorende. Igo okogambigwa ogambigwe, nonya nechera obekwe. Bono ase engencho y'aya abanto begosire batigire, abana batigirwe bono bamenyire egesomo, babwati monto okoborokereria. Nabio ebi bono biasariri ense, omwana agare konyorwa onye nomwana enyaroka bweboyeti bobe, inche rari noamang'ana aya akoerera abagaaka bakomotebia buna agwenerete koba. nonde taiyo ogochia koboria. Bono rende gose mwateba ng'a mwachire ekerero, na ekerero eke giasaririe ense ya Gusii, mana bono mbabwati monto okobatebereria. Mwana kare taiyo ore gosinya buna rero okonyora gose nomogaka osirire omochie omong'ina otigirwe nabana, ng'a abana basinya abande bakora chitukia gose ng'aki, Bande baasagasire mpaka amato abamura, abande baasagasire mpaka ebikoba, ng'a bono omogusi arigererie omwana omomura ogosareka ekabira eye, naribore ise anyoru noa kworokererigwa buna agwenerete koba. Right, asante sana. Ekero keri tokonyega- togenda tokonya gosanga muna aye mambiga ya bono, oyino mosike Samson Maoto, Togete gonya koigera enchera twakagayanire ebinto rika engaki biagakorekanire engaki eria ya kare ekiagera amagoso ngotoka arenge nekero are gotoka enchera are koegayanwa kobua enchera ya squeeze eyio tokogayana amang'ana kwanyora toitire abanto twanyora twakageire omonto mpaka twasiria obogima bwaye minto bwakiire minto bwakiire Nakori bwakiire.
bwakiire buya Bodyguard. yes bodyguard

Titwarenge goteba ng'a bono togoteba ng'a ekero Yeso akwete are omosalaba kera egento eki kiayarete bono nonye nebigusii ebinto rirochi twabwati makori. Inki gekogera tokweba ekegusii giaito? Mhm. Togoteba rende ng'a onsi nayarete makori bono etari digital, Mm. buna abasae bono okonyora in fact makori abasae abake nabwo twasire. Inki gekogera ekegusii eki giaito totaete gokieba mapema iga?

bagaitera amanyinga, na kwaberana konde gwonsi kw'omogusii isonsora nende yonsi y'ekegusii ntwarora ebikoreria ng'a goika amanyinga aiteke. Amanyinga aye twanyora ng'a eng'ombe nkobe eroe embori yabo, erio ogosonsorana okwo okobwatana kwamanya koba. Bono abanto aba kwaberana ase ekanisa goika omokundekano ababwatani. goika abaire ase amathabau. Iga ase amathabau ekeng'wanso gekoreke ki'amasabo, gose ki'emisa, esunsura nemanye kobao. Nabegwekaniri ng'a omogusii nere nabwate enchera are gokora esunsurano. Abanto aba mbabwatanigwa ase ebikoreri biri nkwaigwa ngokwana igoro y'omokundekane. Omokundekane noyo oragire ore kobwatania aba okwana amang'ana y'ogosesenia, amang'ana y'ogocha amo. Nonya Embibilia iga egoteba ng'a okwaberana nkoroo. nomogusii nabegete ng'a okwabera nankoro. Nenchera bare kwaberwa nereria eye iga.
Nere eba kobwatanigwa amagoko nere eye twateba, Endagera yarosigwa, abagaaka baria bababwatani, abanto aba basanga amo ekero keria, basiibererania egetaabo ekemo, abagaaka baria bababwatania. Naki kwarenge ogososorana, nkwarenge mpaka embeera, omo oyokuure ebinyama bikobekwa okoboko, oyo omoro ominto oyo okorete chimuma, ori korwa okoboko kw'oria okuure atarabekwa embeera, ekero abekirwe embeera egesieri giasiekirwe, tori gochia komonyora mokore masosorana. Igo omogusii naroberetie ebinto ebi, naki bakoorire, bakoorire. Na naki kiagerire nonya nogoita oko tokonya gokwana kwagendereire ase engencho eria abanto bagokora, mbakogenda korigia masonsorana, beeba, bagenderera amanyinga aya baiterete aase kobarigia ng'ora ng'ora, naki okoigwa emechie abana beng'entire kogochia kobwati kwaigwa gose okoro yaye neng'entete. gochia ime yao kwanyora ebinto ebi mbiakoregete, nabi ebi bikonyakogenderera, ekiagera masunsurano tachieti gokorwa, ring'ana eri rigerigwe, rirusigwe, rirwo. Mhm. Nonya nebinto mbire biare gokorwa otamanye amaragereria, ntobwate okorageria gokorokwa ng'ogotimberia amache. Mhm. Onsani ontimbeirie amache.
Bono ekero kwangire pi, abang'ina na abagaaka baare kogenda bagita amache roche. Baimoka botuko gati, bare bakogenda botuko gati roche. Amang'ana, amang'ana bori bagenda o getirianda.
Abang'ina na abagaaka. Abang'ina na abagaaka barigereria oo, ba- ba- baria amang'ana y'ogokumi, bagokuna amache aria, bagokuna amache aria, banyabagure agenda. Mhm. Batiira batari gokwana, bakirete kiri, baragereri bakora. Mhm. Bono inwe mokagete ng'a mbuya momenyete, kumbe ring'ana riria mwakorete riaragererigwe. Ekiagera aye nkwangete goteba ng'a nabo riare iga. Mbabwate okoragereria okonge, neba nonya namang'ana y'ogosaria chinyangi na chiang'uki, mbabwate enchera bare gokora abakoro, Aye bono onye tokominoka bwango okorema ase ogosogorana ebinto ebi nabwo bigosari chinderi chiao. Igo omong'ina oyio obe ore ase nomong'ina gose nomosubati, igo ntagete komotebi ng'a omogusii Yeso buna achete akaba ekeng'wanso, agakora bionsi Iga ateebete ng'a oyogosaba amaabera naabe ogokoora bionsi, na ogosaba amaabera gwaberwe.
Right, asante Buna sana. orasabe aye oyomino gusii aa, akwabere ribaga riogochia komoita.
Right, asante sana. Tiga anyore esimi ibere iga chi'omweri, nchikonyora eng'ana yaye y'omweri ase eng'encho y'ebiro Eh, chingaki eh, mosike mote chingaki echi kare gotokia timaeti ng'a eng'aki torakore lakini rende enkora engi omogusina atotegerete na abo igo onyore abere atataranyare komokonya minto bwakire Minto bwaking'era bwakire buya n'omoaka oyio omwenchimi igo maoto. bwakire buya omong'ina meri gwaro Mong'ina meri waro koboma choge chachae getuki. Mhm, Bono nare koboria omoaka maoto naki. mhm. Inki gekorera bakwanete ng'a omonwa onyoko moke igo ore omobe, gose oyoiso moke igo ore omobe kobua oyonyoko gose oyoiso? Nekorera abagoteba ng'a ring'ana onyoko moke arakwane korwa omonwa aye rigo kobua atakobua eria nyoko. Bono naki nataka atue ere esere, rende abana abake bamanya ng'a tibakobeka amasikani gochia ase abaisomoke na abang'ina moke. Right, asante sana nibo riri giya kigima erinde iga iga minto bwakire sangana inche ngwetera 0715469925 0735772470 nyora baigo eh, mbwate gekabu gose box ya 80000 Kenya shillings yeigo range box iga soko genda se mpesa lipa na mpesa bike et, eh, genda se buy goods and services genda se till number bika 911026 bika ngo shilingi emerongo etano etato nonyore nga koigwire box iga nyore simi omwerio minto bwakire

Ande ake nabegotoka mwarwanire nomonto ande ake mbeke omoreng'anio ebe niso moke ebe enyokomo. Bono ekero kwamoitekirie amanyinga ande ake nkorasiba more agachuri. Mochi monyore nase oborebi omogorere ekerasi, lakini ere nabochuaneti chianga akagochuania amanyinga aria, lakini mwasibanie amaru rende kong'aina na bosa igo ng'a yanaitereire. Bono ee, egento eki nataka rende omogaka oyio ere esere ase oboagare ng'a ee, nkoba kere boronge ngochia kere kiaera gose etagete ng'a ee, gekorwa Onye okorora namabere, bono inche nomotegereri tiga anyigwe buna akoiraneria amo nabaminto abategereri mbuya mono. Mbuya mono sana Omosuke Maoto, amabori nabere tobwate ningani oiranerie amabori ayio abere, alafu omanye gochia gotwaa enkwano yago y'omoerio ase eng'encho y'ogokorera ebirono bibi biatokeire Omosuke Maoto.
Nyo- nyokomoke na nyoko igo baiboretwe nomong'ina oyomo, oyio ore ng'ina kore omwana oyo. Bono nyokomoke iga abwate ama- amanyinga a nyokokoro, tabwati amanyinga ao. Omonto obwata amanyinga ao inyoko oria okoiborete. Bono nyoko oyo okoiborete amanyinga aya ao nayaye igo igo bire egento ekemo. Manyinga aya bono tari kogoseka, iga are ayamo, iga aigwanaine, nyoko nagotebia igo ogoseka.

Igo nyoko moke ekero agotenena agagotenena oimogetsi amanyinga a nyokokoro, iga akogosiema ase ribaga ria nyokokoro, gose onye isomoke ase ribaga ria sokoro yao. Iga amanyinga aya iga abwate chinguru, ekiagera aye toyabwati, ere nayabwate, ayio asangire na nyoko. Naki gekogera okomosika, ekiagera agakwana kwa ribaga ria nyokokoro gose isoko, isokoro yao are gocha kobao. Naende oche onyore omoraria, toche tokwanere ebigori bitana bitato bi'omogusii. Mhm. Inki kie ribori eri ria kabere omogaka onde abori? Ng'a ki abori bono? Iga abori ng'a nsa chinde mwagosanire na iso omoke, ogochwatiranwa ne chianga, nkorasiba more nonya nekenyugu eke iga, moende moumerane monsibe ekenyugu mosibanie, motebe ng'a yanaitereire amang'ana aria twakorire. Aya okwo nogosonsorana?

Onye morakore amasousora na bagosaririe, nabo omogusii amanyete igo. Igo ekware kogenda gokorora enyomba y'abari gwaite na, na ataba oria gwaiteretie amanyinga. Ororo oyomwabo oroo tori kogenda agwo, onye bateregeta okorwa omochie oyio. Ekiagera mogochia gokora gosanga motarakora amasosorana gwasaririe omobere oo. Igo onde arenge buya mosange naro gwaiteirie amani ere gosanga naye tabwati imocho, ekero asanga naye, naye asari mono. Ekiagera nkwamoiteretie amani inga gose nkwabaiteretie amani inga, igo okorenda mpaka mwakoria amasosorana momanye gocha gosanga. Naki nakwanera ng'a nonya nechinyomba chiria chiare gosambwa, abanto ebare koimoka amaambia, baimokie amaere aba abe ekari isimo gochia kobuucha. Mokogenda, ere nabuuche anywe amache atari komokorera kende, lakini inwe abamwasambete, amaere aye akobabwatia. Eyio egwekaine ng'a nigo bagokoebereria, moragere amo, mosiibe amo, bagosari pi. Igo ekware kwerenda mochi gosanga nabwo mpaka mwakorire masunsuura nomorari. Right, asante sana ase eng'encho y'ebiro mbuya mono sana Samson Maotho will keep on eh, gokorigi kere engaki erinde tonyare gomanya enchera omogusi akorire especially buna rero twarigirie enchera twakagayanire amang'ana na gosunsurana rika togokora amabe acha gotorigia ase ebigori na ebigori bia ankio Twateba ng'a nyarebe na nyarebe omochie obo osarekire ani esoko na esoko ribinto mbire bakorete bitarenge biya. Igo Mosque Maoto, tunashukuru sana nga kiende we really appreciate for your effort ase eng'incho okogenderera gosanga amo naintwe. Asante sana Maoto eh. Mbuya mono omoraria, natiga nkore ngoteba ng'a gaki abagusii twerende, ntoitere amanyinga, ntobe abange ase ogoitera amanyinga, torende abana baito, Ntobatiotereri gokora ayare amabe, ntobakurere bamenye mbakore amang'ana amabe, ekiagera nao egesaku giaito kegocha korwa. Right, asante sana. Tominyoke tokore masunsurana n'abaminto ase twamochanire. Eh, aban- Chingaki chire bwango mono. abande mbare bagoteba ng'a gaki mbo toboreri ng'a omosike maoto gose nanyare gotwara inamba yaye tonyare komoikera timaeti gose it possible eh, negwenere maybe otware inamba gose ngaki ende maybe Eh, korarora nere buya nabo okobaa ngete noyemanyete 0714 07 484 999 Mhm. Mbia mono sana eh. Mbia mono sana eh.